Wagt-da gider, gaflata çykmyş gözlerim. Açaýyn diýsem açylmaz, ne agyr ukulydyr. Bilmeýän soranlara aýdyň bu garyp adymyz. Asly Gerkez ýurdy Etrek, ady Magtymgulydyr.
Bu günki gepleşigimizde söhbetdeşimiz Magtymgulyşynas Ýusup Lallakow. Ýusup aga ine ruhrowanymyz hezreti Magtymguly Pyragyň biz diňleýjilerimize birnäçe goşgularynyň teswirinden ýetiripdik. Bu gün nusgawy şahyrymyz Magtymguly Pyragyň goşgy setirlerine öz garaýşyňyzy, pikirleriňizi, şol syrly setirleriň manysyny, Ruhrowanymyz Magtymguly Pyragyň bize miras galdyran şol mukaddes setirlerinden diňleýjilerimize ýetiräýseňiz. Dogry aýdýaň Batyr. Biziň beýik akyldar, dana Magtymguly atamyz özüniň dürdäne setirlerinde Hak sylamyş bardyr onuň saýasy diýip bir türkmen milletiniň, türkmen halkynyň Hakyň sylap, Hakyň saýa salan, bir aýratyn bir halkdygyny öz dürdäne setirlerinde beýan edipdir. Türkmen halkynyň bir üýtgeşik, bir aýratyn şeýle bir däp-dessury bar, bir enäni, bir öz enesini, öz atasyny mukaddes hasyplaýar, ene-atasyny özündenem gowy görýär, özi iýmän ene-atasyna iýdirýär, bir ene-atanyň gymmatlygyny Ene-atanyň söýgüsini has aýratyn uly hormat bilen sarpa goýýar. Aýratyn sarpa goýansoň, bir türkmeniň bir aýratyn şeýle bir üýtgeşik bir däp-dessury bar, bir öz atasyny gowy görensoň, bir öz atasyny mukaddes hasap edensoň, öz atasynyň öz nesli ýitmesin, öz atasy hemişe ýatlanyp dursun diýip, Öz ogluna, öz perzendine atasynyň ady dakylýa. Biziň Magtymguly atamyzyňam atasy Döwletmämmet Azady atamyzyň atasynyň ady Magtymguly Ýonaçy, Magtymguly Ýonaçynyň atasynyň adam Döwletmämmet bolupdyr. Indi Magtymguly Ýonaçy öz atasy Döwletmämmediň adyny biziň. Atamy, Magtymguly atamyzyň atasy Döwletmämmet Azada dakýa. Döwletmämmet Azada atamyz at dakylan bolansoň, Döwletmämmet Azada Garry molla hem diýipdirler. Şol däp bolşy ýalakka, Döwletmämmet Azada atamyzam öz atasy Magtymguly Ýonuçyň adyny biziň Magtymguly Pyragymy-da dakýa. Biziň akyldar, dana Magtymguly atamyzyň ejesiniň ady Orazgül enemiz. Orazgül enemiz bir mukaddes bolansoň, päk bolansoň, bir Allanyň, Hakyň bir nazar salan zenany bolansoň, Magtymguly atamyz ýalakka perzendi dünýä indiripdir. Gynansagam, biziň Magtymguly atamyz öz enesi Orazgül enemizden ir aradan çykansoň, Özüniň köp wagtyny Döwletmämmet Azat atamyzyň ýanynda bolýar. Döwletmämmet Azat atamyz biziň akyldar Magtymguly Pyragymyza hem atalyk, hem enelik mährini bermeli bolýar. Magtymguly atamyz Döwletmämmet Azat atamyzdan edep-terbiýe öwrenýär. Döwletmämmet Azat atamyz Magtymguly Pyraga halypa bolýar. Biziň akyldar Magtymguly atamyz özüniň dürdäne setirlerinde, Doga kylsam, jebir-jepam ekserdir, Ylym öwreden ussat kyblam pederdir diýýär. Ine, şu setirlerine seretsegem, biziň Magtymguly atamyzyň atasy Döwletmämmet Azady atamyz diňe bir atasy bolman, özüniň ylym atasydygyny, Magtymguly Pyraga ylym öwredenligini şu dürdäne setirlerinde görmek bolýar. Magtymguly atamyz ýaşlygyndan aýratyn bir zehinli bolupdyr. Magtymguly atamyz bir ylyma, bilime bolan höwesi has artyk bolupdyr. Günlerde bir gün biziň Döwletmämmet Azat atamyz bir düýş görýär. Düýşünde daragt bitip dur. Ol daragtyňam ýetmiş sany şahasy bar. Her şahasynda-da ýetmiş dürli miwe ba, her miwedenem ýetmiş dürli owaz çykýa. Onda Döwletmämmet Azady atamyz. Men bu daragdy ekmedim, bu ne gudrat, bur üýtgeşik täsirle diýýä. Onnoň Döwletmämmet Azady atamyz öz halypasynyň ýanyna baryp, Aý halypa, men bir düýş gördüm. Düýşümde gapymdan bir daragt bitip dur. Ol daragdyňam ýetmiş sany şahasy bar. Her şahasynda-da ýetmiş dürli miwe bar. Her miwedenem ýetmiş dürli owaz çykyp dur, diýip, bir geň görüp halypasyna aýdýar. Şonda halypasy, Döwletmämmet, nesip bolsa senden bir perzent boljakdyr. Senden bolan perzendiň ýetmiş dürli ylymy boljakdyr. Dünýä ňüzüne-de öz alymyny ýaýjakdyr diýip, entäk biziň Magtymguly atamyz gelmäkä, Döwletmämmet Azat atamyz bir täsin düýş görýär. Soňam, näm Magtymguly atamyz Döwletmämmet Azadyn Azadydan ylym-bilim alansoň, Döwletmämmet Azady öz oglunyň bir ylymly-bilimlidigini, bir ylyma bolan höwesiniň has artykdygyny aňyp, günlerde bir gün Magtymgula pata berip, Magtymgulyny medresä ugradýar. Şonda Magtymguly atamyzyň ýöräp barýan gumak ýolda aýagyzlarynyň ýokdugyny görüp, şonda-da Döwletmämmet Azady Meň oglum bir ilhalar ogul bolar, meň oglum bir akyldar bolar diýip, Magtymguly Pyragynyň bir alym boljaklygyny şonda-da aňypdyr. Soňam Magtymguly atamyz Şirgazy medresesinde üç ýyl okaýa. Magtymguly atamyzyň Şirgazy medresesinde okadan halypasynyň adyna Hezreti Pälwan diýerler. Magtymguly Pyragy Owal özi bir hakdan içensoň, bir hakyň ylym-bereketinden kän paý alansoň, öz deň-duşlaryndan has saýlanyp başlaýar. Magtymguly Pyragynyň zehini ýiti bolansoň, kän ylym okap, hassa bir ylymy bilen, özüniň akyly bilen, özüniň edebi bilen öz deň-duşlaryndan saýlanýar. Magtymguly Pyragy Şirgazy medresesinde üç ýyl okap, O bir sebäp bilen obasyna gaýtmaly bolýa. Magtymguly obasyna gaýdanda yzynda bile okan talyplary indi özara dawa edip başlaýarlar. Indi Magtymguly gitdi, Magtymgulyň yzyny kim ýöreder? Magtymgulyň ýerini kim tutarka diýip bir özara maslahat edip durka, ýaň halypalary, medresäniň ders berýän mugallamy Hezreti Pälwan gelýär. Hezreti Pälwan aýdýar, Eý sopylar, eý talyplar, siz nämäň gürrüňini edýäňiz diýýär. Şonda talyplar aýdýar, Eý halypa, Öň Magtymguly o biziň ýetişmeýän sapaklamyzy ýetişer ýaly kömek edýärdi, bize ders öwredýärdi. Magtymguly özüniň bir täsir şygyrlary bilen bize uly goldaw berýärdi. Indi Magtymguly gitdi, Magtymgulyň ýerini kim tutar diýip, şoň maslahatyny edýäs diýýä. Şonda Hezreti Pälwan aýdýar, Aý talyplar, arkaýyn öz ylymyňyz bilen, öz bilimiňiz bilen boluberiň. Magtymguly medresäniň hemme ylymyny alyp gitdi, Magtymguly okara ylym goýmady diýip, biziň akyldar, dana Magtymguly atamyza şeýle uly baha beripdir. Indi Batyr ýaňky okan Gözel Şirgazy diýen goşgy setirleňňi oňardygymyzdan bir diňleýjilemmize ýetirsek, Magtymguly atamyz ýaňky Şirgazy medresede ylym alanlygyny, Şirgazy medresesiniň, talybydygyny şu goşgy setirleri bilen şeýle beýan edipdir. Mekan eýläp üç ýyl iýdim duzuňy, Gider boldum, hoş gal gözel şirgazy, Ötürdim gyşyňy, nowruz ýazyňy, Gider boldum, hoş gal gözel şirgazy, Ine, biziň akyldar, dana Magtymguly atamyz bu setirlerinde bir özüniň bir uly medreseleň biri bolan Şirgazy medresesinde üç ýyl okanlygyny, Şirgazy medresesinden hoşlaşyp gaýdýanlygyny şudur däne setirlerinde beýan edipdir. Hakdan bize buýruk, baglydyr bilim, Sende taglymally, açyldy dilim, Gelsin diýip karar, Ol gerkez ilim gider boldum hoş gal gözel şir gazy ine bärde Magtymguly atamyz. Hakdan bize buýruk, baglydyr bilim. Sende tälim aldy, açyldy dilim diýýäni Şirgazy medresesi Magtymguly Pyragynyň ylym almaklygyna kän goşandynyň bardygyny aýdýar. Gelsin diýip karar Ol gerkez ilim gider boldum hoş gal gözel şir gazy Bir näçe medresede okasa-da azdygyny, ýene-de okasy gelýänligini, ýöne özüniň dogduk mekany bolan bir Gerkez iline bir sebäp bile gitmelidigini beýan edipdir. Seljerer men indi agy-garany, dost-rakyp-gardaşym, haky-ýarany, Okadym göterdim kitap Kurany Gider boldum hoş gal gözel şir gazy N akyldar Magtymguly atamyz Seljerer men indi agy garany diýýäni bir özüniň bir ylymly bilimlidigini ylym bilim alyp sowatly bolanlygyny Dos rakyby gardaşym haky ýarany diýip bir rakyp diýýäni bir garşydaşyňa Duşmanyňa rakyp diýilýär. Bärde Magtymguly atamyz şu gözel şiirgazy medresesinde okap, bir dosty, bir haky seljerýänligini, Okadym, göterdim kitap Kurany, bir özüniň bir Kuran kitapdan we Kuran ylymyndanam kän ylym alanlygyny beýan edipdir. Joşgun ýüregimde möwç urar ýatmaz, Gaýnar gazaplanar hiç, laýa batmaz, Ylym, tälim alan seni unutmaz, Gider boldum hoş gal, gözel şirgazy, Akyllar Pyragy bir özüniň bir ylym alan medresesini hiç haçan unutmajaklygyny, bir ylym alan adamynyň şu ylyma uly sarpa goýmanlygyny beýan edipdir. Peýman dolmaý, gelsek takat ýetmeýen pynhan zahyr, kylmaz akyl gitmeýen pynhan diýýäni bir gizlin zada pynhan diýilýär, zahyr diýýäni äşgär Ylyma zahyr ylymy diýilýär. Ine, bir pynhan ylym, bir ylymyň syry bolýar. Äşgär, zahyr ylym bolýar. Magtymguly atamyz bir özüniň bu dürdäne setirlerinde bir pynhan ylymy, ýagny bir ylymyň syryny bilenligini, ylymyň syryny öwrenenligini bady-paý atlanyp, seýran etmeýänini bir özüniň bir dünýä ňüzüni seýran edenligini ylym äleminden seýran edip ylym äleminde uly ylyma eýe bolanlygyny şu dürdäne setirlerinde beýan edipdir, Riga girsem-de guwas ýüzer men, Bihasrat ýaýnaýam, bigam gezer men, Dahan içre asal zyban erer men, Gider boldum hoş hal gözel şirgazy, Akyllar Pyragynyň Dahan içre asal zyban erer mendiýäni asal diýýäni bala asal diýilýä. Zyban diýýänem dil. Dana Pyragynyň Şirgazy medresede bir uly ylym alanlygyny indi özüniň ýazýan dürdäne setirleriniň Bir göýä bal ýalydygyny Magtymguly Pyragynyň goşgy setirlerini okap hiç haçan doýup bolmajaklygyny Magtymguly Pyragynyň dürdäne setirleri her bir ynsanyň kalbynda hemişe galjaklygyny Dahan içre asal zyban erer men diýýäni şu bir özüniň Dürdäne setirleri bal çaýylanýanlygyny beýan edipdir. Kämil bolup, serenjam ki kylar men Myşfykamdan, ul pederden galyp men Käbämden aýrylyp, jyda bolup men Gider boldum hoş gal, gözel şirgazy Ine, bu setirlerinde akyldar Pyragy kämil bolup, serenjamlyk kylar men diýeni bir kämil diýeni Bir kämillige ýetişen adam, bir ylymy kämil bolan adam, bir has bir alym adama kämil diýilýär. Dana Pyragynyň bir özüniň ylymy kämil bolanlygyny, öz ylymdan kän ylym bereketini alanlygyny, bir öz ene-atasyndan juda galanlygyny beýan edipdir. Kutupda saý gözläp, neýsan guýdy umman, Gaýnadym joşdum, hoş gal bu gün, Jeýhun bahrydan aşdym, Gider boldum, hoş gal, gözel şirgazy. Ine, bu setirlerinde biziň akyldar dana Pyragymyz Kutupdan saý gözläp diýýäni pirleriň, danalaryň, bir akyldarlaryň, hak dostlarynyň bir iň uly, iň ýokary derejesi bolan Derejä kutup diýilýä. Dana Pyragymyzam şu ylym okap, bir hakdan kän paý alyp özüniň şu bir kutup derejä ýetenligini, kutup derejede biziň Magtymguly atamyzyň uly ornunyň badygyny şu dürdäne setirlerinden bilmek bolýa. Neýsan diýýäni ýaz paslynda ýagýan ýagyşa Neýsan diýilýär. Neýsan guýdy umman, Gaýnadym, joşdum diýýäni akyldar dana Pyragymyz göýä bir ýagmyr, ýagyş ýagyp, derýa joşuşy ýalakka, özüniňem bir şu ylym-bereketden kän paý alyp, özüniň bir kämil bolanlygyny, danalaryň, ýagşyzadalaryň kutup derejesinde uly orun alanlygyny beýan edipdir. Hoşhal bu gün Jeýhun derýasyndan aşdym. Indi özüniň Gözel Şirgazy medresede kän ylym alyp, bir kämillige ýetenligini, Jeýhun derýasyndanam aşyp, obasyna gaýdýanlygyny aýdypdyr. Magtymguly taşlap göwün hapasyn, Sylady pirini, molla sopysyn. Daýyma unutmaz men tylla gapysyn, Gider boldum hoşhal Gözel Şirgazy Akyldar Pyragy bu setirlerinde Şirgazy medrese dana Pyragymyzda bir uly täsir galdyrandygyny, Şirgazy medresäni taşlap gitmeklik, Şirgazy medreseden aýrylmaklygyň bir agyrdygyny, hiç haçan ýank ylym alan medresesini unutmajaklygyny, hemişe ýadynda boljaklygyny beýan edipdir. Daýyma unutmaz men daýyma diýýäni hemişe Elmydama Men seni ýadymdan çykarmaryn, tylla gapysyny, tylladan bürelen gapyňy hiç haçan ýadyňdan çykarmaryn, hemişe men ýatlaryn. Gider boldum. Hoş gal, gözel Şirgazy diýip, Şirgazy medresäni, dana Pyragy özüniň dürdäne setirlerinde aýratyn öwran-öwran beýan edipdir.